Tardi pa nochi, depende ki ora bo ta bes di wak e video aki. Mi nomber ta Glen Silvany. I mi ta Eva Silvany Maria Antonia dos Santos. Agregando balor na matrimonio i famia. Nos kere papia un ratu tocante con pa logra felicidad matrimonial. I nos ke teste dos punto mas importante ora ku bo ta ora ta trata. Kon pa logra felisidat matrimonial? Number uno ta, bo mester eduká i informá bo mes. Matrimonio ta un kos sumamente importante i nos mester trat'é komo tal. Ya si un hende ke ta bai drenta matrimonio òf si bo ta den un matrimonio, ta importante pa bo studia e arte di matrimonio, studia kiko ta matrimonio, pa motibu Cu si bo no sa kico bo ta bezig cu ne, bo ta ña bo cu hopi problema. P'esey nos tin hopi problema den matrimonionan awendia. Rond mundo pasobra hopi hende ta drenta matrimonio sin prepara nan mes prome kico ta matrimonio. Pues, e prome cos, bo tin cu educa y informa bo mes. No ta asina cu bo ta namora dje un hende, anto that's it! M'a namorá di un mucha muhé, m'a namorá di un gai, anto bo sa, nos ta asina namorá ku nos no por biba sin otro. Anto pa e motibu nos ta drenta matrimonio, pa nos no por, pa nos por ta keda huntu. Esei ta un un rekesito ku ta ku ku no ta rekomendá pa bo drenta matrimonio kuné. Oke, bo tin ku eduká i informá bo mes. E punto number dos ta, importante.

Stima bo mes. Nos a saka sinku punto ora ta trata stima bo mes. Ya, ta sinku punto. E sinku puntonan ta lo siguiente, konosé bo mes. Balorá bo mes. Admirá bo mes. Apresiá bo mes. Anto yori bo ta malkriá bo mes. Dikon ta importante pa bo siña konosé bo mes? Pasobra ora bo siña konosé bo mes, bo ta sa ken bo ta, anto yori bo por balorá bo mes. Hopi hende ta drenta matrimonio pa nan wòrdu balorá. Ta importante pa bo drenta matrimonio ku un balor. Eigentlik bo mester tin un balor di bo mes pa asina bo tin un standard di ken bo ke drenta matrimonio kuné. Toso hopi bia nos ta drenta matrimonio insigur di ken nos ta i ki balor nos tin, anto hende ta trata nos basá riba e reflekshon Òf e proyekshon ku nos ta duna di nos mes, e balor ku nos ta duna di nos mes. Anto ora ku bo por balorá bo mes, anto ora bo por atmirá bo mes. Anto ora bo ta atmirá bo mes, bo por apresiá bo mes, anto ora bo por malkriá bo mes. Esaki ta hari di ok. Anto ora ku bo por sinti kiko e sinku puntonan aki ta agregá na bo su propio bida, Anto e ora bo por agrega mesun kos na bida di bo partner. Anto así ta mas importante. Ke mende tuma tempu pa bo siña konosé bo mes. Kiko e mende konosé bo mes? Sa ken bo ta. Sa di ken bo ta. Sa dikon bo ta aki. Sa ki balor bo tin. Sa ki ta bo propósito. Ta mas importante pa bo sa esei. Matrimonio, un punto mas importante. Matrimonio ta abrí pa tur hende, pero no ta tur hende ta kualifiká pa matrimonio. Na mi bisètro. Ta zona straña, eh? Pero, pero e ta un realidat importante. Tur hende por kasa, pero no ta tur hende ta kualifiká pa ta den un matrimonio. Ta solamente esnan ku. Educa y informa nan mes, esunnan cu sa prome ken nan ta, ki balor nan tin, con pa admira y aprecia nan mes, ya, pasobra ora cu bo sa tur esakinan di bo mes, anto yori bo tin balor propio, bo tin admiracion propio, anto e ora bo por balora otro hende, e ora bo por stima un otro hende. Anto e dos rekisimentonan aki ta mas importante pa cada hende. Promé ku nan drenta matrimonio. Awor, e pregunta por ta, Pero, Glenn ku Eva, mi ta kasá kaba. Kon mi ta hasi aña aki? Na kaminda, basta bo pone bo mes pa eduká bo mes. Nunka no ta lat. Eksaktamente, nunka no ta lat. Bo por kuminsá awe. Educa y informa bo mes. Anto busca pa sa ken a bota. Ta mas importante. Tin diferente recursonan awendia rond di nos. E mundo awendia ta na punta di nos dedo. Google, jubs. Educa bo mes, informa bo mes, cumpra buki, uni bo mes cu hendenan cu nan matrimonio ta exitoso. Ya, ya, bo, bo, bo, bo, bo derota of exito ta mara na con bo ta informa y educa bo mes, bo medio ambiente y tambe bo, bo, bo amisdadesnan. No lubida tampoco no, tin hende ta inteligente, nan ta sabida den cierto areanan di nan bida. Exactamente. Por ehempel, bo por ta un bon educador di, di wiskunde, pero por ta den e parte di matrimonio, no ta shen por shento. P'esei tin hendenan ku bo por bai siga dje ku sí sa e materia ei. Korekto, pasobra kresementu ta bini na unda ku abo ta disidí ku awoki aki mi ta bai eduká mi mes pa mi por krese den e área aki di mi bida. Anto matrimonio ta just like that. Matrimonio ta algu bo tin ku studia, bo tin ku informá bo mes, bo tin ku prepará bo mes pa bo krese diariamente. Temporalmente, pasobra cu den e matrimonio tin season tambe. Tin season, tempo bon, tempo malo, anto bo mester sa con pa por deal cu cada situacion, cu cada momento cu presenta. So no lubida cu ora cu bo a yega na altar bo a bisa den tempo bon y den tempo malo bo ta priminti pa keda hunto, no ta berdad? Dus si bo no informa bo mes, manera Glen ta bisa, conoce bo mes, balora bo mes, anto. Krea un bon fundeshi, sorry, fitrempan un bon fundeshi, anto e nan djena no e ori nos por sigui bisa ku bo ta informá bo mes tur dia di nobo tur e kosnan ku bo ta enfrentá diariamente den bida pa bo tin un matrimonio eksitoso. Mi tin ku bisa den nos treinta i dos aña matrimonial nos no nos no ta pretendé di ta sa tur kos, nos no ningún momen ta kap'e sa tur kos, pero nos hasi nos bèst pa nos Continuamente educa y informa nos mes riba e materia dicon pasobra nos ta ke pa nos matrimonio funciona. Ok. Danki pa scucha nos. Esaki ta Glen y Iva agregando valor na matrimonio y famia. Cora check nos den otro videonan.